Кыраайы үөрэтээччи, фольклорист, этнограф Андрей Андреев Саабын быйыл төрөөбүтэ сүүс сүүрбэ биэс сылын туолла. Кин библиотека ааҕааччыны кытта үлэлиир отдел үйэлээҕи өтө көрөн диэн бу даатаҕа анаан быстахха тэрийдибит. Андрей Андреевич Саабын аналлаах мин эһиэхэ быстаххабын ырытан көрдөрүөҕүм. Именно бу Андрей Андреевичке анаммыт биһиэхэ биһи фондабыта икки кинигэ бар. Онно эттэхпинэ бу Саха народный храаччыта Семен Тумат краевед, этнограф, активист Андрей Андреевич Сабын диэн кинигэтэ буолар. Бу кинигэ Чурапчыга саҥа олох редакционнай издательскай холбоһукка икки технича сүүн уон алта хыллаахка тахпыта. Бу кинигэ булланыттан элбэх Түһүмэхтэртэн салалаттан турар Андрей Андреевич Саабын оҕо сааһын эйгэтэ диэн иккис түһүмэх Андрей Андреевич Саабын общественнай үлэтин саҕаланыыта, аартык арыллыыта, Саабын олоҕун тиһэх сыллара быһаарылаах сыһыарыы диэн баар, онно туох киирэн биэрбитэ Ойуунускай тиһэх дьаһала уонна ыйылы тутуһаныллыбыт литература. Бу кини Андрей Семен Тумат буллаана хаамай бу хас биирдии түһүмэх кэнниттэн киним туһаныллыбыт литературатын ыйбыта үрдээҕин туһанныбыт сүрдээх үчүгэйдик оҥоһуллубут кинигэбит саха төрүт өйүн санаатын чинчийээччи учуонай андрей андреевич саабын диэн кинигэ бу монография буллааны дьокуускайга Дьокуускайга кэтинчэ уон алта сыллаахха таххыбыта бу кинигэни буллаана Мария Егоровна Филиппова, Валентина Юдина Попова уонна редакционнай коллегияҕа Юрий Семенович Толстовуков, Саргылана Васильевна Максимова национальнай библиотека директора, Надежда Александровна Ханды национальнай библиотека библиографа уонна биһигэр үчүгэй олох толору соҕус ыйынньыктаах, биобиблиографическай ыйынньыктаах. Онон бу икки кинигэттэн биһиги Андрей Андреевич туһунан кини үлэлэрин,

Андрей Андреевич сааһым бу көстөр. Кини бэйэтэ итлиитинэн уһуйбут нууччалыы тиэксэтэ бу «Моя автогеография» диэн, аны буллаана бу «Олоҕум кэпсээнэ» диэн Сардаана Аюнская олох мин тылтан тылыгар наһаа үчүйдүк этон тылбаастаныллыбыт бу именно Андрей Андреевич бэйэтэ оҕо эрдэҕиттэн хайдах үөскээн, хайдах үөрэнэн, хайдах үлэһит элбэх баһыйга үлэлээбитэ, ону батын киллэрэн туох ханнык литератураны аахпытын, учуонай буола үүрүтүгэр тиийэ тан үчүгэй баайытык бу кылгас да буоллар аамай бу бу бу туох урукопиһа бу кыра түрүкчүтааҕы история этнография музейыгар бар урукопиһа бу даже тыл тыл литература институтугар да бу кини урукопиһа хоһуга биллэр тыһынча тоҕус сүүс отут сэттэ сыллаахха Кини буллаана бу тыл, литература уонна научная история, история научнай институтугар научнай сотруднигынан тэлбэх духанаска лидибита, он лихтаана бу Платон России Союзскай түргэнник кини репрессия саҕаланаары Максим Амусов тутуллубута биллэн, онно кини бэйэтигэр эмиэ үрдээн ытырыктатан, бу сүрдэ икки улахан учуонайдарын Бүлүү округун биэс оройуонугар ыытар фольклорнай этнографическай фиолетово фольклорнай экспедицияҕа кинилэри бу дьаһал таһааран кинилэри сүрдээх ыыппыт уонна тон эрпиэситтэн быһабыт булан сөп кини буланаттан бу музей төрүттээччи буолар бу тыынчы тоҕус үс төрдүөн аҕыс сыллаахха чүрүкчүтээҕи музей төрүттээбитэ ол туһунан бутуха киирэн турар Раритеты Якутии художественное наследие земли Олонхо диэнгэ бу именно бу Андрей Хабан хаската кини хомойбут экспонаттара онно билинги тон бу үлелеспит Валентина Дмитриевна уонна музей коллектива киирэн турар болухан раритетка болухан Москваға тахсыбыт киниге болар сыаннай экземпляр болар. Оннан бу маннай Раиса Сибирикева бу

Бу кэннигэр предметнай указательтан, именной указательтан Биһи Андрей Андреевич туһунан элбэх материалы эмиэ булбун. Потому что кинилэр иккиэн бииргэ үлэлээбиттэрэ бу экспедицияҕа сылдьыбыттара. Хепунда эми өй сүрэх көрдүбүнэн диэн Семен Тумат кинигэтигэр Ойуунускай тиһэх дьаһала диэн бу эми манна сүүс үрбэ үһүүс сүүс отут бес страницаҕа именно бу Ойуунскай дьаһалын туһунан бар. Онуттан эмиэ бу Союз писателей Якутии диэн кинигэҕэ И заключительного слова Николая Егоровича Мордина Мачерьяпо первой с Якутской конференции советских писателей диэҥҥэ ол сеһин бола уонна Андрей Хабын экспедиция барбытын туһунан выступление оҥорбута баар. Оны Жулуҥа олохтооҕо, краевед музей үлэһитэ Сehen Bolo, Сахар Дәхтен диэн Лидия Петровна Савна бу монографиятыгар Гаврил Дмитриевич Ефимов Сэһэн Бала уонна Андрей Савин диэн статьята киирэн турар. Онон бу экспедиция сылдьыбыт туһунан биһиги библиотекабытыгар элбэх кинигэни буллубут. Онуттан бу Мордин Николай Егорович эмиэ бу иниби Мординовтар диэҥҥэ эмиэ Ойуунускай тиһэх дьаһала эмиэ манна киирэн тэн. Онон Элбэх тугу булахпытын сөп. Э, филология билимин кандидата Георгий Устинович Эргис эмиэ очерки по якутскому фольклору диэҥҥэ собиратели э, Сэһэн Иванович Боло и Андрей Андреевич Савин диэн бу э, Хеттон түөт сыллаахха таххыбыт очерки по японскому фольклору диэн тугу статьяны биһиги сэттон тоҕус амон страницаттан булан наука хаста хайысхатынан история этнография тыл фольклор метеорология медицина уна элбэх итник наука элбэх салаатыгар кини элбэх материалы хомуйбута онон кини ол материалларыгар тирэҕирэн элбэх кини оҥоһуллубута

кинемия туһаммыта биллэр. Еще Якутов диэн бу соҕотох кини научнай монографията буолар кини бу үлэтин эмиэ кырдык ситэрбэтэх эбит но кинини кэнники бу институт сотрудниктара оҥорбуттара бу кинигэ олох сүрдээх уникальнай буолар потому что кини олох учуонай туга да суох буоллар кини олох научно учуонай таһымнаах именно оҥоһуллубута көстөр манна даже был режим питания диэн бу обработка оны даже киһи хайдах аһыахтааҕын именно годовой состав рацион диэн тыыс да барытын бу наукаҕа олоҕуран Киэһэ ханнык битэмиин тиийбэтэҕинэ киһи ханнык ыарынан ыалдьыахтааҕын, онон даже буттун кини маннык тугунан аһыыр. Бастаан били туох кэлиэҕин иннинээҕи диэн былаа дии, сир оҥоһуту булун иннинээҕи сахалар аһылыктара диэн былаа дии. Ол онно кини именно былыргы хахалар хайдах аһан, былыргы хахалар үрдээх доруобай дьоннор буолаллар, онтон билэр. Кинилэр бу үүт аһылыгынан балык, эт,

Андрей Андреевич бу экспедиция кэмигэр түөрт улахан олоҥхону истэн суруйбута баар биллэр онон онтон буллааны икки олоҥхо библиотекабытыгар баар эбит уол дуолан бухатыыр диэн бу мартыновтан мартынов тылыттан саарын суруйуута баар эбит буллаана бэчээккэ буллаана Василий Васильевич Ларионов уонна Туяра Васильевна Ларионова Бу бэчээккэ билэмнээн таһаарбыттара. Кини Дьокуускайга Бичикке уон сыллаахха, китинчэ уон сыллаахха Саха Боотурдара сериянан бу сүбэ биир томнаах серия буолар. Кини быллаана сэттис тома буолар. Һэп онтон тоҥ саар бухатыыр диэн бу биһи библиотекабытыгар эмиэ киирбит. Уосайынан кынама кини Чапара библиотекатыгар бар. Оттон былла кини этерди саха усурун литератураны хомуйууга элбэхтик үлэлистаа дии. Якутские мифы өс номохторо диэн киниге былаана бу иккитинчи түөрт сыллаахха таххыбыта бу киниге бу манна кини уонча айымньыта киирбит хотой кыл куба төрүт хоролор унусуор кырбый таҥара кыталык олук мас төрүттэрэ индиктиэннэр уонна сиэркитин дьалыы помощь ворона сын божества диэн онуттан бу манчаары норуот номоҕор диэн кинигэҕэ икки үлэтэ киирбит эбит манчаары майгыта диэн иккис төрдүн бис төрдүн алта страница уна манчаары туһунан эһэм кэпсээнэ диэн үс сүүс сэттэ кини бу ол бүлүү бөлөхтөн туохха хиддьэн хомуйбута биллэр. Оны бу саха таабырыннары диэн элбэх кини бу барыта быллана загадки собранные в Верхоянском районе 1940 году диэнгэ 307 бу таабырыны хомуйбута бу таабырыга бу кинигеҕэ киирбит. Уонуттан саха народнай ырыалара диэҥҥэ бу элбэх бу үс томҥа кинит киэнэ киирдилэр. Таатта ырыата диэн, Бүлүү өрүһэ диэн саха народнай ырыалара бу Дьокуускайга эргис таһарбыт эбитсэ Инна Емельянов эттэ он алтаһыннааҕа. Бу саха народнай ырыалара ити бастакы томҥа, иккис томҥа барыта эмиэ түөт ырыата киирбитэ биллэр. Онтон бу үһүс томгар буллаана манна биир үлэ киирбит. Хаба тохунан буллаана бу Чурапчы билиилээх дьоро жиэҥҥэ кини билиилээх дьон киһи буолар. Онон бу бу кинигеттен алтыгын биир старынсаҕа биһи Андреябын туһунан көрөбүт. Уонна кини бу Семен Андреевич Нагородоптын бииргэ алтыһан улаапыттара. Семен Тумат хомуйан оҥорбут кинигэтэ сүүрбэ төрдүс старанисаҕа бүгүн көрүөхпүт. Бу сыллар бу холоро манна бу бу бу фольклор саха билилээх фольклориһа этнографа оҕо эрдэҕиттэн оҕуруоттары кытта доҕордоһоро ордук Семен Андреевичтин тапсаллара диэн бу бурула сылдьарбытыт. Оны кини именно бу наукаҕа бараргар кини үөрэҕи, билиигэ тардыһыыга Фемен Андреевичтан даҕаны туохтана буолан сөп. Краевед Якутии диэн тоҕон сылаахка таххыбыкка сүүрбүт оҕус онна сүүрбэх сыстраницаҕа бу сылдьар Андрей Нерсавин диэн Краеведы Якутии туохха киирэн турар. Материалы научно-практической конференции Чурапчинский улус истории проблемы и перспектива развития диэн 206 страницаҕа Валентина Дмитриевна Попова статьетова. Болтоҥуттан төрүттээҕин иһин кини бу бир нэһилиэк кинигэтигэр Болтоҕо кинигэтигэр сүүс он төрт сүүс он бес страницаға кимлеринен кен туттабыт разделга бу Андрей Андреевич тоғынан кыйланаабыт Кини бу Чурапчинский улус диенге Андрей Андреевич туһунан болуохпутун сеп бу фольклор разделга 309 үс жүз тоҕон биир страницаҕа бу Андрей Андреевич саабын туһунан статьялар. Ону таһынан биһиги бу чолбоннору түргэнник көрүөхпүт элбэх чолбоҥҥа тахсыбыта, но Өндүрүскэ саабын саха тылын саха төрүт өйүн санаатын чинчээччи диэн Мария Горана Филиппова 16 жыллаахха 15 бэригэр тахпыта баар уонна булаана биир суруктан сэдиптээн диэн Попов Василий Гаврильевич Чолбон тоҕуон аасылаах бастакы нүөмэригэр баар уонна буллаанан Тыгын Дархан уонна история кырдьыга диэҥҥэ буол Гаврил Дмитриевич Попов Чолбон тоҕуон ис сыллаахха бу ыстатыйаҕа быһаарыллар эбит тыгын бэйэтэ уонна кини үйэтин үйэтэ сурукка бичиккэ киирбэтэҕэ онон саха былыргы сэһэннэриттэн кэпсээннэриттэн биһи булабыт диэн бу ыстатыйаҕа кэпсэнэр эбит онон именно бу маан уусурун саха уусурун литературатын тылынан уусаран литературатын хомуйууга саха былыргы сэһэннэрэ кэпсээннэрэ кинигэҕэ ол кинигэ биһиэхэ фондабытыгар баар этэ билигин лиигэ сылдьар ол кинигэҕэ элбэх олох элбэх үлэтэ киирбит эбит саха былыргы сэһэннэрэ кэпсээннэрэ диэн военное дело якутов диэҥҥэ бу кини бу тиэмэҕэ мүөлүлэспитэ онон бу васильев тугар эмиэ бу Андрей Андреевсаабын кинигэҕэ ахтыллан ааһар булан ааһыахха Это был Виссарион Киркорович Белинский «Трех том первый» диэн юбилейное издание диэн Санкт-Петербурга тахсыбыт, 1911 сыллаахха тахсыбыт кинигэ, биһиги фондабытыгар биэһэни сыллаахха киирбитэ биллэр. Было юбилейное издание. Бұл буллаана биһиэхэ редакцияттан Андрей Андреевсаабын диэн бу маннык бэчээттээх, личнэй бэчээттээх кинигэ баар. Ону биһиэхэ бу кинигэ раритеттарга сылдьар фондаҕа киирэн турар. Уоннаттан бу эбии булуллубут материал бу Чурапчы олоҥхоһуттара кинигэҕэ би Андрей Хавис ахтыллар. Кини бу экспедициятын кэмигэр Сергей Зиверевтен түөрт улахан материалы хомуйбута биллэр. Ол туһунан бу Сергей Зиверев кыылуалла, народный писатель Зиверев диэҥҥэ ахтыллан ааһар оннуттан бу эмиэ сериянан били саха боот саха боотурдара диэн серияҕа орто халама олоҥхолоро диэҥҥэ эмиэ бу андрей букинлер бололуун бу андрей саабын ахтыктаах тэриллэн отутаҕас сыллаах үлэһиттэрэ диэн бу эмиэ бу олоҥхоһуттарга кинилэр үлэлэрэ көмөлөрүнэн хомуллубут буолан диэн киллэрэллэр оны өймөкөөн олоҥхолоро диэҥҥэ эмиэ бу Болор хаската бар Вандреса унна атын фольклористтар хомуйууларын киэҥэгиэҕэ билиһиннэрэллэрэ диэн этэллэр хэт. Ол таһынан абый олоҥхолоро диэҥҥэ эмиэ хоту устарынан эмиэ сдьибитэ биллэр дии. Манна эмиэ Абыйга Андрей Андреев сааһын олоҥхоһуттарын нэһилиэктэринэн учуоттаппытын көрдөххө диэн эмиэ бу Кини үлэлээбит үлэтэ кини туһунан ахтыллан ааһар. Онуттан бу бу хайгы дакыбыттарынан билилэх футурист диэн Андрей Савин диэн папкабыт хомуллар онна байытыллар. Атын бу былаан Андрей Андреевич биһиги бу иһин элбэх материал булуна, так үссе төгүл материал элбэх булуктар. Оттон биһиэхэ төһө баарынан биһиги быстаспытыгар көрдөрдүбүт, онон Андрей Андреевич саабын үлэтин, оҕоҕун чинчээччилэр библиотекаҕа кэлэн ылсыаххытын сөп, үөрэтиэххитин, ааҕыаххытын, билиэххитин сөп. Ону таһынан өссө бу оттон атын кинигэ иһигэр баар библиографиялар да туһалыахтара, биһиэхэ баар картотекалар, тимискэ картотека, каталог да туһаныахпытын сөп, онтон эһиэхэ биһи Андрей Андреевич туһунан материалы буларга